паразит дигәч, сезнең күз алдыгызга нәрсә килеп баса? Шуннан башлыйк әле, нинди организм килеп баса сезнең күз алдыгызга? Нинди? Күзәнәкләр. Күзәнәкләр. Кечкенәләр, әйе? Тагын.
Бахила.
Ярар. Кечкенә булсын. Нинди бак... бактерия? Бактерияләр. Бактерияләр. Иң беренче паразит сүзенең этимологиясенә күз салыйк. Паразит сүзе гомумән ике сүздән тора. Пара һәм зита сүзләреннән пара ул якында янәшәдә дигән мағынада, ә зита сүзе ипи, ризык дип тәрҗемә ителә, бу борынгы грек теленнән. Һәм Әгәр дә инде шуны матуррак итеп тәрҗемә итсәк, ул ризык янына якынрак булган организмнар була иде. Шулай ук борынгы Грециядә паразитарийлар дигән җирләр булган. Шушы паразитарийларда отставкага киткән төрле хәрбиләр, дәүләт эшлеклеләре яшәргә тиеш булганнар иде һәм Менә шушы паразитарийларда яшәүче кешеләр паразитлар дип аталганнар. Шундыйрак. Теге әзергә бәзер кешеләр инде, әзер ризыкны ашап утыручылар. Әйе, шуннанрак кереп киткән. Һәм шулай паразиты сисенүдәге кешеләр дә булган. Алар төрле мәҗлесләргә бик күп йөрүчеләр, шулай ук аларның иң шундый характеристикалары, алар гел ашарга, гел ач килеш булганнар иде. Аларның гел ашсызлары килеп торган. Һәм бу картинка для привлечения внимания гына. Биологиядән нәрсәне аңлата соң паразит термины? Гомумән, паразитлар алар үсемлекләрдә булырга мөмкиннәр, хайваннарда, шул ук исәптә кешеләрдә дә инде. Һәм шул кешеләр, хайваннар һәм үсемлекләр хисабына тупланып алар, аларны даими яисә вакытылча гына инде тору урыннары итеп кулланучы җан ияләре. Һәм менә паразит һәм хуҗа арасында ике термин бар, паразит һәм хуҗа. Паразит ул хуҗада паразитлык итә булучы организм. һәм ул ике организм төрле төргә карый. Һәм шулар арасында килеп чыккан каршылыклы характерда мөнәсәбәт формасы ул паразитизм күренеше була. Һәм әлеге паразитизм күренешен шушы паразитларны аларның китереп чыгар, алар тудыручы авыруларны, шулай ул авыруларны дәвалау ысулларын өйрәнә торган фән паразитология дип атала. Паразитизм күренеше, беренче чиратта, хуҗага эләгү эзлеклелеге буенча ике төргә бүленә. Беренчесе алар беренчел паразитизм булырга мөмкин. Бу, мәсәлән, кешедә берәр инде паразитның паразитологик дефтология дигән. Мәсәлән, кеше аскаридосы кешедә паразитлык итә һәм ул беренчел паразитизм күренеше дип атала. Ә гиперпаразитизм күренеше урысчадан Зверопаразитизм диеп атала, ул паразитларның паразитлары бу. Ягъни паразитларның да кайберләрнең үзләренең паразитлары була. Менә мәсәлән, приходина дип икән. Түгәрәк булды. Түгәрәк матур. Паразит. Һәм ул Бобыкларда паразитлык итүче моногенейләрдә паразитлык итә. Менә моннан чыгып торучы күренәме? Нидер чүп кебек әйберләр. Менә алар моногенейләр. Шушы кечкенә моногенейләрдә трихогенлар дип атыйбыз. Һәм шулай корылу буенча паразитизм өч төргә бүленә. Ул эктопаразитизм, мезопаразитизм һәм эндопаразитизм күренеше. Эк, монда инде теге экто, мезо, эндо сүзләрен аңларга кирәк, аннары җиңел инде кала. Эктопаразитизм ул тышкы якта паразитлык итү шул ук бетләр төрле тәндә паразитлык итүче, ягъни кешенең яисә башка берәр әйбернең тышкы ягында паразитлык итү.

Менә монда ук, менә шушы Борисовка районы шундый. Балык йөзеп йөри тыныч кына су эчендә һәм аның соңаклары артыннан шушы кыргая килеп урнаша да, шушы балыкның телен, теленең төбенә кадала. Һәм ул канын эчәргә тотына, балыкның телендәге инде. Һәм әлеге кан эчү процессы хитрә телнең атрофиясенә, ягъни ул тел корып бетә, өзелеп төшә дә, һәм шушы паразит әлеге балыкның теле урынына урнашып, шушы балыкта тел функциясен башкара башлый.

Паразитлар безгә ничек үтеп керә, керәләр соң дигәндә, анда дүрт төрле генә үтеп керү очрагы бар. Иң беренче чиратта авыз аша алар үтеп керәләр. Аларның терминнарына тукталып бетмим инде. Менә авыз аша үтеп керүнең ике төре бар. Беренчесе аның контаминатив рәвештә, ягъни пычрак белән ди. тәрҗемә ителә иде. Сүзләр балалар бит инде алар төрле җиргә тотыналар, йөриләр, аннары шул куллары белән борыннарына, авызларына һәм башка җирләргә тотыналар. Һәм менә шушы пычрак белән үтеп керү контаминатив рәвештә паразитларның үтеп керүе була. Һәм икенче төрә элементар рәвештә үтеп керү бу, мәсәлән, берәр ризыкта паразитның инвазияле, ягъни йогышлы стадиясе була. Шул ризыкны кеше бернинди юылмаган алманы ашаса, инде яшь шешә җиләк-җимешләрне ашаса, паразит белән паразитны йоктырырга мөмкин. Икенче төре тән тире аркылы керергә мөмкин паразитлар. Контагиоз рәвештә һәм трансмиссив рәвештә булырга мөмкин бу. Контегиоз рәвештә үтеп керүне ничек аңларга? Ул аппликацион, менә аппликация сүзеннән, мәсәлән, кеше пляжда ятып тора, ди, бик озак вакытка һәм ул бернинди сөлге дә куймый анда комга диик инде. Һәм әгәр дә ул анда бик озак ятса һәм шунда берәр нинди паразит булса, ул турыдан-туры аның тәненнән үтеп керергә мөмкин кешегә. Әм, мәсәлән, яланаяк йөрергә яратучылар була бит инде җир өстендә. Бик озаграк басып торсаң, шулай ук җир өстендә, шулай ук паразит үтеп керергә мөмкин. Икенче төре трансмиссив рәвештә үтеп керү, анысы паразитларның төрле йоктыручылар аша үтеп керүе. Мәсәлән, черки кешедә кешене, малярия бит инде черки аша безнең бирелә кешегә. Менә черки тешләве шул трансмиссив паразитизмга, трансмиссив үтеп керүгә керә. Өченче төрлесе интраназаль. Монысы борын аша. Менә монда бер паразит исеме, Неглерия фаблерия исемле, ул ми ашаучы паразит диеп санала. Ул кешегә бары борын аша гына үтеп керә ала. Мәсәлән, Кеше, кешенең узына керсә, ул судан, нигә су аша керә ул кешегә, әгәр дә узына керсә, бер нәрсә дә булмый кешегә. Әмма борын аша керсә, хәзер сөйлим нәрсәләр булганын. Борын аша керә дә, чөнки кешенең борын аша гына баш миенә үткер була. Авызына керсә генә ул туры эчәклеккә төшеп китә, шунда ашкан вакыт бетелә. Әгәр дә борын аша кереп китә дә, Ә китәр ние кешенең? Менә 1962 елдан алып былтыргы елга кадәр, 2016 елга кадәр әлеге паразитны 132 кеше йоктырган. Һәм шушы 132 кеше арасыннан бары тик 3 кеше генә исән кала. Монда дәвалау белән дә аңлатырга кирәкми, чөнки аны дәвалап булмый бу паразитны. Кеше организмыннан алып булмый. Ничек үтеп керә ул, мәсәлән, 25-35 градус тирәлегенә тирәлегенә кадәр җылынган сулыклардан үтеп керергә мөмкин. Бу Россиядә булмый. Тынычланып, бассейннарда булырга мөмкин. Шулай төрле Индия якларында шулай җылы якларда субтропик һәм тропик тирәләрдә инде районнарда. Дәвалау юк. Хәзер күрсәтәм.

И Россиядә ул нишләп булмады? Һәм соңгы юлы төкерүне ул трансплацента рәвештә төкерү бәлки төшкәнге сабарда токсоплазмоз дигән чир авыру турында. Ул паразитның кеше организмына инде ул бала вакытында, ягъни плацент эчендә булганда ул үтеп керүе, инде карында булганда ул. Ул кешеләргә болай бик зыян китерми дә инде, тик менә йөкле хатын-кызларга бик зур аның зыяны. Бигрәк тә беренче триместр вакытында. Ә, әгәр дә беренче триместрда йөкле хатын-кыз бу паразитны эләктерә икән, аның баласы төшә. Әгәр дә инде соңгы триместрларында эләктерсә, менә шундый сабый дөньяга килә һәм аның врожденный токсоплазмоз була. Шулай баш миенә су җыелу күренеше гидроцефалия дип атала инде ул. Инвалид бала, гарип бала туа инде дөнья. Һәм бик күп врачлар инде беренче әгәр дә хатын-кызда инде ул инде токсоплазмозны тапсалар, беренче триместрда баланы төштерү төштерүне тәкъдим итәләр. Һәм аны менә шушы кырмыслар китереп чыгар. Таксоплазма Голди исемле ул. Таксоплазма. Һәм әлеге менә паразит белән хуҗа арасындагы мөнәсәбәтләр нәрсә белән бетәргә мөмкин соң? Беренче чиратта хуҗа организмы паразитны юкка чыгара, ягъни үтерә. Бергә ноль. Икенче очракта паразит киресенчә хуҗаның үлеменә китерергә мөмкин һәм өченче вариант инде паразит белән хуҗа арасында тигезлек урнаша. Ягъни паразитка бу вакытта рәхәт, ә хуҗага барыбер. Менә теге балык белән мисалны. Гөләли Маскаридова. Менә алар шулай матрома карап торалар. Сәлам, дустым, безгә синең эчке дөньяң бик кадерле, татлы да инде үзең, сине бер кайчан да ташламабыз диләр. Алдыйлар, ташлыйлар алар. Гомерлек түгелләр. Һәм менә шушы мөлаем Маскаридовларның бик мөлаем булулары турында әйтәсе килә. Менә бу безнең республикада булган хәл. Казанда безгә укытучы сөйләгән иде. Казан республика клиника хастаханәсенә 5 яшьлек кызны китерәләр. Һәм аның маткасын, ягъни аналыгын алып аталар. 5 яшьлек кызны маткасын нигә алу кирәк була икән?

Хәзер сөйлим алар, алар турында. Менә 5 яшьтә ул менә бу гап-гади гигиена таләпләрен үтәмәдән генә килә бит инде. Шундый 5 яшендә үк функция югалту. Менә шушы кеше аскаридасы аркасында була әлеге хәл. Аскарис мембрикоидес, ягъни кеше аскаридасы. Ул Евросол чаннар сигенә күрә озынлыгының 4 сантиметрдан алып 40 сантиметрга кадәр аскариды үзенә китереп чыгара һәм яшәү урыны эчәклек. Бу самый безобидный картинка монда. Монда үзегез кайткач карарсыз. Нигез кыюлыгыгыз җитсә, бик куркыныч аны коткаларак. Менә ничек уйлыйсыз, моның кайсысы ана аскарида, кайсысы ата икән?

Итәбез һәм алабыз да ашарга тотынабыз һәм шуннан соң, әгәр дә инде безгә повезет, шушы скорида кешедә тотына бирчергә. Әлеге личинка белән булган күтек килеп төшә эчәклеккә һәм личинкабызның Үзенең сәяхәтен башлый. Иң беренче ул шәһәр Китайдан чыга, як ягына карый. Чәкем итә. Аның яңадан менә яң үсеш алуы өчен әлеге личинкага аңа бер йотым һава кирәк була. Бер йотым һава белән ул менә менә шундый зур өлгедән аскаридга әверелергә тиеш була иде һәм шул бер йотым һаваны алу өчен ул өскә таба менә башлый. Ишәкнең тошымын тишеп чыга һәм тотына сәяхәтен. Тишеп чыккач ул бавырга барып керергә мөмкин, аннан соң йөрәккә барып керә. Һәм менә кечкенә кан әйләнеше системасы буенча ул үпкәгә үтеп керәде, аннан соң бронхларга һәм туры трахеядан кешенең тамак төбенә кадәр менә. Кешегә алганнан сез икене, түлегез тамак төбенә. Личинка вакытында юк. Аннан соң гына тотына дискомфортлары. Менә шушы тамак төбенә менгәнен кеше ниткертеп куя. Ул, ниһаять, авыз куышлыгына менә, сулыш ала берне һәм яңадан кеше йотып җибәрә. Йотып җибәргәннән соң, ул инде өлгерә башлый. Шуннан соң зур Аскарида булып сә, булып слайдтамы? Менә шундый зур аскарида булып үскәннән соң ул үрчергә тотына һәм яңадан процесс башлана инде. Яңадан кешенең калдыклары, һаман шуңа таланган күзәнәкләр һәм яңадан процесс китә. Ә бу исеме ул бер йотым һава белән күп яши алмый.

Минем менә шул кечкенәләр менә дә аннан соң яңадан төшеп, үсәргә тотыналар. Һәм шулай менеп, яңадан төшкәннән соң алар үсәләр. Әгәр дә, мәсәлән, кеше төкереп үсә инде ул нинди личинканы, ул үсеш ала алмый. Кеше чистара. Һәм менә кешеләргә бит инде сөйлисең, сөйлисең, аларга саннар кирәк, ниндидер статистика кирәк. Безнең укытучыбызның бер статьясыннан, Шакурова Наталья Владимировнаның статьясыннан менә шундый графиклар таптым. 2000 нче елдан 2009 нче елга кадәр Татарстанда гельминтларга анализ биргән кешеләр саны 8 миллионга төште. Тик әлеге 8 миллионның барысы да гельминтоз белән авыру дигән сүз түгел бу. Аның инвазияләнүенең уртача күрсәткече 0,94-кә тигез. Һәм беренче урында энтеробиоз тора, һәм икенче урында безнең шул склероз 4%. Алар ике проценты башка диннән тазларга туры килә. Хәзер әзрәк отступление. Доктор Хаусны кемнәр караган ул? Ярый бигрәк име? Бу эпизодны хәтерлисезме? Менә доктор Хаус янына бер ханым килә, зарланырга тотына. Соңгы арада буыннарым тотмый ди, еш авырыйм. Бәлки мин инде пәләкне күбрәк ясаганмындыр.

Сездә паразит икән, шушы ханымның истерикасы тотына, суалчан кебек нәрсәме бу, ул паразит дигәч бит инде шундый әйберләр күзалына килә. Аннан соң нинди анларда кулыйларны сез башлыйсыз, анардан берничә берәр сәрчә аласызмы? Берәр эчендә генә сомру алып ташлау законсыз булачак, берничә берничә статан кала билгеле ди. Тик ул аларга бер дә борчылырга кушмый. Бик күп хатын-кызлар үзләренең паразитларын ярата башлыйлар, аңа исем кушалар, матур итеп киендерәләр, башка паразитлар белән уйнарга алып баралар. Шулай дисеннәр әле. Һәм аның күзләре сизелә шул. Паразит биек булмалардагы бала ана икән. Менә бер ел элек бу эпизодны караганда мин болай көлке белән генә караган идем. Дөресен әйткәндә тик безгә икенче курста факультатив рәвештә паразитология фәне керә башлады. Һәм безгә беренче лекциядә укытучыбыз менә шундый статья күрсәтте.

кешедә һәм башка хайваннарда инде плацентаның формалашуына, формалашуында ярдәм итә. Әгәр дә, мәсәлән, ул, ул ген булмаса, кешедә плацента нормаль рәвештә формалаша алмас иде. Менә шундый тикшеренүләр уздырып караганнар Токио университетында. Ниләрдә, тычканнарда әлеге генны сүндереп караганнар. сиздердем образын. Һәм шушы ген нормаль рәвештә эшләгән тычкан белән чагыштырганнар. Әгәр дә бу ген бөтенләй сүндерелсә тычканда, аның эмбрионы унынчы көнгә һәлак була. Ә мәсәлән, баштан сүндереп, аннан соң инде ул генны яңадан кабызып җибәргәннән соң, барыбер менә шундый гарибрәк, кечерәк тычкан туа инде. Ягъни монда Чынлап та, менә шул генны элеккеге борынгы мөзүчеләр сыйныфыннан булган хайваннардан йоктырган дигән фикер бар. Шуңа күрә балаларны паразит диеп әйтү бер яктан дөрес тә кебегрәк инде. Шул, бетте. Барыгыз өчен рәхмәт. Ә, шуны әйтергә кирәк. Монда бит инде профилактика чаралары да турында да сүз әйтергә оныттым. Бу паразитларны йоктырмас өчен инде шул именно аскоридозлар турында сүз бара. Кулларны күбрәк юарга кирәк инде. Бигрәк тә балаларга игътибар итәргә кирәк, чөнки алар менә теге биш яшьлек кыз вакыйгасы булмасын өчен. Шул, ә менә кайбер паразитлар инде гомумән кешедә дәваланмый, шуңа күрә просто яктап торырга инде ул вакыйгалардан. Һәм кемнең алмашысы килә?